thlarau ram le taksa ram ti si lai e taksa ram le thlarau ram i bible cang ka zo ko hna lai kuat khat kuaring angan hlai nga a hme som li le pali le thasalang kuat khat angan panga a hme kul le thumnak kha si lai Kuaring kuat khat angan hleinga amhi sawmli le pali la Thessalon kuat khat angan panga amhi kul le thumnak kha kan zoh lai e thlarau ram le taksa ram ti kha tlang tar salai kan za tem boi pati za bun dir hna si lam hun khat te ah pathian bia kan rel ṭin hna lai kan za ten kan dir hna lai One, two, three. Vui tikah vawlei pum a si. Thawhter tikah thlarau pum a si. Nak a kan petu Pathian nih cun amah ta ah in ser hna sehlaw nan siningpi in nan thlarau he nan nunnak he nan pum he Bawipa Jesuh rat ni ah cun palhnak um loin i chiah hna seh. Hika zawn ti ah vawlei pum ate, thlarau pum ate hika thlarau nunnak timi he hika nunnak timi taksa thinlung timi ka si ko soul mirang in ate le nan pum kan taksa kha a chim duhmi ka si thla taksa ram le thlarau ram timi kha kan tlangtar sai thla toiten van cam ta lai Bawipa nangmah nih a sunglawi tukmi caan ṭha nangmah thangṭhatnak caan ṭha le Bawipa na bithiang ruahnak caan ṭha na kan pek ṭhan cak kan i lawm. Bawipa ka nunnak a bia na chim bantuk in Bawipa tu zing zong ah thar nangmah nih hika kan dihlak ah thar bia chim ṭhan law nangmah he kan i pehtlaihnak ah Bawipa thuk chin le ṭhawng chin in ka kan hlang khawhnak hnga ding ca le na khamhnak kan tingco khawhnak hnga ding ca nangmah nih a thar in kan zaangfah ṭhan ko. Thiang Thlarau nang sawm ṭhan in Jesuh nim in thla kan cam kan biakmi kan Pathian. Amen kan zaten ṭhu hna lai. I minung cu taksa, thinlung, thlarau a ngeimi kan si. Taksa, thinlung, thlarau a ngeimi kan si caah thlarau taksa ram ah thlarau in a tlonglenmi kan si. Cucaah cun tuchun cawnpiak ka phungchimmi hi phungchim pah cawnpiak lei kap deuh khi si lai. Cawnpiak pah deuh khi lei kap deuh khin Pathian bia kan i ruah hna lai i hika zawn ah kan hmuhmi cu zeidah a si cun taksa ram le thlarau ram kha kan hmuh i taksa ram le thlarau ram taksa ram cu zeidah a si ti si ahcun hika thlarau ram taksa ram si i minung hi tak thlarau kan ngei i thinlung kan ngei i taksa kan ngei I atu ah hin taksa cu zungzal in a nung taktak ding hi cu zeidah a si cun thinlung timi hi si soul timi hi a thi ti lo dingmi kan sinak taktak hi thinlung soul si i zungzal in a nungmi kha a si i thlarau ram hi kan van zoh lai i thlarau ram cu hmuh khawh a si lo Thlarau ram cu hmuh khawhmi a si lo, tongh khawhmi kha a si lo. Taksa ram cu kan hmuh khawhmi, kan tongh khawhmi, atu ah thilari, chawleva kan tongh khawhmi, kan hmuh khawhmi kha a si. I thlarau ram cu zungzal si, zungzal ca a si i a dong ti um lo i taksa ca atu kan ummi vawlei i taksa kan umnak hi cu chikhat ca, caan tawi te chung ca ka si. i taksa in kan nunnak cu zungzal thlarau ca i kan nun khawhnak hnga ding caah i timhtuahnak caan a si i zungzal in nungnak nung zungzal in kan duh zong duh lo zongah kan nung lai minung cu ka chim bantuk khan saul thinlung kha a thi ti lomi kha a si kan duh kan zong duh lo zongah a nung cu kan nung ko lai zungzal in Asinatein khoika ah dah kan nung lai timi kha biapi tuk i Pathian sinah Pathian pennak pennak Pathian sinah kan nung khawh nakhnga ding ca hi vawlei ram kan um lio taksa ram kan um lio he zungzal nunnak ding caah i timhtuah caan a si i hika kan thlarau timi kha hell a tlak zongah van a kai zongah a thi ti lomi kha a si. Hi thlarau ram cu hmuh khawh a si lo. Taksa ram cu Adam sualnak kha si i thlarau ram cun Jesuh thiang thlarau ti kha kan hmuh kha a ummi kha a simi kha si. Taksa ram kan hmuh khawh kan hmuh khawhmi kan tongh khawhmi kha an si. A taktak ahcun hmuh khawhmi hnak le tongh khawhmi hnak in kan hmuh khawh lomi le kan tongh khawh lomi khi a taktak thil a rak simi an si deuh a taktak thil a simi cu kan hmuh kan tonghmi hi hi vawlei thilri kan hmuh kan tonghmi cu a donghnak an ngei ti lai i an hmun lai lo asinain thlarau ram thlarau thil cu hmuh khawh tongh khawh a si lo natein a dong ti lomi a rawk kho ti lomi si i a taktak an si ti kha a pakhatnak ah van chim le van fiangter kha ka duhmi kha si i taksaram taksaram ah thlarau in a nungmi kan si caah taksaram ah thlarau in a nungmi kan si caah cu nunnak kong cu pakhatnak ah tuchun hang kan i ruah dingmi kha si hi ka ah taksa ca cu chikhat ca te si mi tampi cu hi taksa ca lawng tiah hin kan ṭuan Hi vawleicung kan nunchung caan tawite chung caah hin inn le lo, chaw le va, nuamhnak chikkhat hi mah ca lawngte kan ruat i hika thlarau ram ca, kan thih hnu caah zungzal a simi caah khan zeihmanh kha kan i timhtuah lo, zeihmanh kha kan ruat ti lo. Cucaah cun Baibal ca nih a timi cu vawlei pumpi hi a ningpi in co hmanh law Hika na thlarau nunnak, zungzal nunnak na sungh ṭung ahcun zeital a ṭhahnem hnga maw tiah a ti. Cucaah cun hi vawlei kan um chung caan te hi hi zungzal nunnak pa sin kan phan khawhnak hnga ding ca i timhtuahnak caan kha a si. Ia pakhatnak ah Adam. Adam cu Pathian mui in sermi kha si i sernak kan zoh lai i next lai ah khan van zoh si law Pathian nih minung a ser hna tikah atu cu kanmah lo in atu cu minung kan ser cang hna lai. Kanmah mui an keng lai i kanmah he an i lo lai tiah a ti. Minung a ser tikah Pathian nih Adam a ser tikah kanmah kanmah ti kha a hmang lengmang as so so our timi mirang holh in cun a hmang i kanmah a ti langhter duhmi cu Pathian cu thumthlak Pathian a si i Trinity thumthlak Pathian a si i cu ve bantuk zong in kannih zong Pathian muisam in ser kan sinak hi minung hi thumthlak kan sinak kha ka van langhter duhmi ka si Pathian cu pa fa thiang thlarau a si bantuk in minung cu taksa thinlung thlarau a neimi kha kan si next lai ah khan van kal sih law Adam, Pathian nih Adam a pakhatnak ah Adam pakhatnak le Adam pahnihnak kan zoh lai i Pathian nih Adam a pakhatnak hmanthlak tlawmpalte kan van ṭhen lai i a pakhatnak Adam a ser tikah taksa, thinlung, thlarau, nunnak tling a pek. Taksa, thinlung, thlarau, Pathian muisam keng bak in a sermi kha a si. Hika ah cun an pakhat hme kul ruk kha atu cu minung kan ser cang hna lai kanmah mui an keng lai i kanmah he an i lo lai tiah a ti i Pathian nih Adam a ser tikah taksa thinlung thlarau in a ser i nunnak tling a ngei sihmanhsehlaw Adam nih Pathian nawlbia a ngeih lo tikah Adam pahnihnak kan van zoh lai i a tlumi Adam hei ti ko si law Adam a pahnihnak kha uh, taksa thinlung thlarau ah zeidah si ti si ahcun uh, taksa thinlung thlarau ah khan minung sinak tling kha hika cun avei khatnak ah cun a ngei ko na tein sualnak a van tuah tikah minung sinak tling pathian muisam tling kha a ngei ti lo a thlarau kha a thi cang thlarau a thi cang Cucaah cun a hnu deuh an van chim ṭhan te lai i a hramthok Baibal ca kan relmi te kha tlawmpal van zoh ṭhan hna u sih law kuat khat Thessalon a ngan pangah hme kul le thumnak ah daihnak a kan petu Pathian nih cun amah ta ah in ser hna seh law nan sining piin nan thlarau te hi ka zawn tiah Baibal caah a chimmi zoh sin nan thlarau thlarau kha pakhatnak ah chim nan thlarau he nan nunnak he ngan pum he kan Bawipa Jesuh rat ni ahcun palhnak um loin in chia hna seh tiah a ti. Minung nih kan chim sia ahcun taksa thinlung thlarau kan ti i asinain Baibal nih a chimmi kan zoh lengmang tiah thlarau a chim hmasa zungzal. Minung nih cun taksa kha hmuh khawhmi le kan theih khawhmi caah taksa thinlung thlarau kan ti i Baibal ca zoh tikah hin thlarau thinlung taksa a donghnak cem ah taksa ka chiah. Pathian bia Bible caan nih a chim lengmangmi cu thlarau thinlung taksa zeicah a si cun a biapimi kha tlawmpal te van langhter Pathian mit hmuh ahcun kan taksa nak nakin kan thlarau hi a bipi deuh minung nih cun taksa kha a pakhatnak ah kan chiah kan chim lengmang taksa thinlung thlarau kan ti i pakhatnak ah minung nih kanmah nature kan sining bakin taksa caah khan a nungmi taksa kha phatnak, mah duhnak, taksa duhnak kha tlinter aa zuam zungzalmi kha kan si. Le Pathian hmuhning le minung kan hmuhning kha ka van chimter duhmi, ka van chim duhmi kha si. I hika next pakhat deuh ah khan van kil ṭhan sen hnu deuh ah khan hika zawn te ah sernak kong kan zoh si ahcun Pathian nih Adam cu tlak in a ser i taksa kha tlak in a ser i thlarau kha thaw a pek tikah minung kha taksa in ser a sinak hmuh khawh i thlarau in ser a sinak kha kan hmuh khawh Baibal caah asinain Pathian nih thinlung soul timi a sernak khoika ah kan hmu kho lo. Saul timi hi khoika ah Pathian nih zei khoika Baibal ca dang ah caang a dah a ser ti kha hmuh khawh si lo i minung hi i khuai zong ah khoika dah Saul kan thlarau hi um ti kha i thinlung kha um kha hmuh khawhmi kha si lo i Baibal chung zong ah thinlung a sernak kha a um lo i thinlung cu zei ruah zei tindah a chuak ti si ahcun kan taksa le thlarau aa komh tikah a chuakmi sinak kha si. taksa le thlarau aa komh tikah Pathian tlak le Pathian thua a ser tikah khan thinlung a chuaknak kha hi zawn ah khan van chim ka duhmi kha si i thinlung cu zeidah a si tisung kan mind kan ulh kan ruahnak kan duhnak ti bantuk vialte kha kan thinlung thinlung soul timi nih a langhtermi kha si i Next slide kha kal ṭhan u silaw hika Adam pakhatnak cu taksa thinlung thlarau in a nungmi a si Adam pahnihnak kan van zoh lai i Pathian nih nangmah kanmah hi amah muisam in maw a kan ser hau muisam in Adam mui in maw kan ser Pathian mui in Pathian mui Pathian mui na kan ser nan Adam mui sam keng kan chuak Okay Bible ca kan zoh hna la mu atunai kha van kir ko lo Genesis ngan panga am hi pathum nak ka zoh si lo Adam le Eve nih fan ngeih tikah khan khakha avan chim si Adam cu kum za le kum sawm thum a si tikah amah bantuk a simi Fapa pakhat a ngei i a min ah Seth aa sak tiah a ti. Adam bantuk kha chuak cang. Pathian muisam kha chuak ti lo. Adam muisam, Adam hmanthlak, Adam sining kha hika ah pat Adam pakhatnak cu Pathian nih amah muisam keng bak in a sernak tein Adam cu sualnak ruangah an tlu a tluk tikah Adam nih a tefa a van hrinmi cu Pathian muisam keng ti loin Adam muisam kha kan keng cang. Adam mui keng kan chuakmi kan si. Cucaah cun zeidah kan herh? Hrinṭhan kan herhnak kha si. Hrinṭhan kan herh hnu lawnglawng ah Pathian muisam kan keng khawh ṭhan. Hrinṭhan si loin Pathian muisam keng khawh si lo e, kan chuahka bak misual ka si. Adam muisam Adam Pathian muisam si loin Adam muisam kengin kan chuaknak kha van chim ka duhmi si i Adam muisam in Pathian muisam kan lawh khawh nakhnga ding caah Khrih ah khan hrin ṭhan kan haumi ka si. Cucaah Johan angan pathum a hme panga nak ah cun Jesuh na timi Jesuh na timi cu biatak tein kan chim ahohmanh ti le thlarau in hrinṭhan a si lo ahcun Pathian pennak chungah cun a lut kho lai lo tiah a ti. A pasarihnak ah hrinṭhan nan si hrimhrim awk a si tiah a ti. Jesuh nih Nikodemu kha biatak tein kan chim a hohmanh ti le thlarau in hrin ṭhan a si lo ahcun Pathian pennak chungah lut kho lai lo tiah ti hi ka ti timi hi zeidah a si cun taksa in hrin kha si ko taksa in nau an chuak tikah ti chuak ti bantukin ti na langhter cu a hnu Baibal cang kan zoh zongah khan taksa in hrinnak si thlarau in hrinnak cu Khrih in hrin ṭhannak kha a si Cucahcun kannih cio zong Adam muisam keng in taksa in hrinmi kan si i cu Khrih muisam Pathian muisam kan keng khawh ṭhannak hnga ding caah cun hrin ṭhannak kha kan ngaih a herhnak a si. Thlarau in hrin uh, a hme a tanglei ah khan van pehmi cu zeidah si ti sia cun paruknak ah ti in hrin timi kha Pumsa lei in ti ahcun mi cu an nu le a pa chungin a chuakmi a si a ti. A tangah van pehmi cu sihmanhsehlaw thlarau hrin si awk ahcun thlarau in chuakmi a si awk a si tiah a ti. Cucaah cun hika ti hi zeidah a chim duh hnga ti kha ah taksa in hrin sinak kha si ko e thlarau in hrinnak cu thlarau Pathian Khrih in zumhnak i hrin ṭhannak kha a chim duhmi kha si. kan thlarau a thimi kha hrin ṭhan kan herh next a hnu lei khan van kir piak ṭhan law tlawmpal te kan i hika ah pakhatnak Adam cu taksa thinlung thlarau nunnak tling ngei i hika Adam cu a sual tikah a taksa cu a nung manung lo a nung ko a thinlung zong a nung ko a thlarau a thi a thlarau a thi cu a taksa nih a thinlung a sinak taktak kha uk i taksa duhnak in a nung i cucaah cun Genesis oh, sorry biathlam chung kan va zoh si ahcun zeidah a si ti cun minung hmelchunhnak hi sik sik sik in a lang i minung hi zei ruangah dah sik sik sik ti si ahcun Satan hmelchunhnak zong si sik sik sik kha taksa thinlung thlarau pathum kha divide pathum kha ṭhu in kan device si ahcun tinchia kan tuak si ahcun sik sik sik a chuak la si cahcun minung kha sinak tling kha kan ngei lo kan ngei ti lo adam hi ka ah pathian a rak sermi taksa thinlung thlarau in sinak tling kha nawl ngaih lo ruangah taksa thinlung lawng kha a nung e thlarau kha a thi cangmi kha si next ah khan van kal ṭhan u si law cucahcun hrinṭhan kan herh e Pathian he pehtlaihnak Khrih ah khan hrin ṭhan kan herh i Khrih nih a kan khamh tikah khan next lai um kal ṭhan u si law si hika zawn ah hin khamhnak phunthum kong ka van chim lai i khamhnak a pakhatnak ah Khrih nih a kan khamh tikah hin Khrih nih a ka khamh Khrih nih a ka tlanh kan ti tikah hin a pakhatnak ah kan thlarau kha a thimi kha Adam sualnak ruangah a thi cangmi kan thlarau kha a nungmi a thimi kha a thawhter ṭhan nunnak a pek i kan thlarau kha a nung i kan thlarau nih khan a nung i kan thinlung kha a kan thlen kan Adam kan nun hlun kha nunning thar a kan pek i kan sining hlun sualnak a kan rak duhnak kha sining thar kan thinlung kan ruahnak kha a kan thleng i kan thinlung zong kha nung i Asinatein khamhnak kan hmuh in ri in zeidah a thi ve si ahcun taksa kha a thi. Kan taksa kha a thi. Vailam ah Khrih a thih bantukin kan taksa zong kha a thi caah khamhnak kan hmuh hnu zongah hin minung Pathian nih Adam a rak ser ah sinak tling kha a ngei maw? tiah cun kan ngei rih lo atu ah hin taksa thinlung thlarau in khan uh, zei kan ti lai kan nung rih lo cucan paul nih khan taksa thi ka ti tikah khan nifatin ti kan taksa duhnak kan thah lo cung khapnak kan lut kho lo cu cucaah cun paul zong nih khan nifatin ten i die daily nifa te in ka thi ti langmang mi kha cucaah cun taksa kan si hnuah hin uh, khamnak kan hmu hnuah nifatin ten kan taksa sinak kha thah ṭhan langmang a haumi kha a si thah ṭhan lengmang hau. Adam mui in Khrih mui ah khan kan cang khawh nakhnga dingah cun hrin ṭhannak kha kan herh i uh, taksa thinlung thlarau tling khamh kan si hnu zongah kan ngei rih lo khamh kan hmuh hlan ah cun kan thlarau a thi i khamh kan hmuh hnu tu ah cun kan, kan taksa kha a thi dingmi kha a si a thimi kha a si Cucaah cun khamhnak kan hmuh hnu ah next slide kan van kal ṭhan law khamhnak next oh sorry ka si ko khamhnak kan hmuh hnu ah hin zeidah a si ti si ahcun ah kan sual kho ṭhan khamhnak kan hmuh hnu ah hin sual khawh ṭhan a si i khamhnak a tlau maw tlau lo ti tu ahcun keimah ka zumhnak le Baibal ka fiang cu khamhnak cu a tlau bak lo asinatein khamhnak khamhciami a hmumi he kan tlu kho maw kan sual ṭhan kho maw kan palh ṭhan kho maw si ahcun yes kan tlu ṭhan kho sual kho ṭhan a si sihmanhsehlaw sual peng sual peng lo tu kha cu sual peng va sual peng va tlu peng kha cu a si kho lomi kha si i a tlu peng a sual peng si ahcun khamnak taktak rak hmuh lo caah khan a si ti kha a fiang ko Roma ngan pasarih a hme kulnak chungah kan hmuhmi cu Paul nih a timi si i tuah ka duh lomi kha ka tuah ahcun cu nih cun a thil a tuah Cu nih cun cu thil a tuahtu cu keimah kha si loin ka chung i a ummi sualnak tu kha a si deuh, a sualnak tu kha a si kha a langhter tiah a ti. I Paul nih zumtu kan si hnu ah cun sualnak kan tuah tikah hika ah a tuahtu keimah kha si lo in a ti cucaah a tuahtu taktak na thlarau na sinak na thinlung taktak cu nunnak kha tuah cang i sihmanhsehlaw sualnak a tuahtumi cu a ummi sualnak tu kha a si tiah a ti i cucaah cun zumhnak zumhnak kan ngeih hnu ah khin kan sinak kan sinak le kan tuahmi khi kan thleidan thiam ngai hau na sinak khan na tuahmi nih ah zei ka ti lai na sining kha na tuah na cawlcangh nih mi nih a ngaih lo kan sining kha thil ṭha na tuah ruangah mi ṭha na si lo e Thil ṭha na tuah ruangah miṭha na si lo bantukin na sual ruangah khan misual na kan si lo dak kha tlawmpal te kan van i theih fiang sual ah sualnak lei phunphai rong te kan i lak sual lai ti ka phang pah ve le ṭhatnak kan tuah ruangah miṭha kan si lo bantukin thil sual kan tuah ruangah misual kan si lo a van fiang dak maw kan sining cu khi kan zumh bak ah khan khi ah mithar kan si cang e kan chungah khan sualnak nih rak kan uknak hmunhma ah khan Khrih a um cang i Khrih le Pathian thlarau le sualnak cu umṭi kho lo caah sualnak nih a bawi ṭhutdenh sualnak kan chungah Satan sualnak bawi ṭhutdenh ah khan Khrih a ṭhu cang i Sehsualnak kha chuah a si cang i kan thinlung chung khan khoika ah dah sualnak a um ti si ahcun kan thinlung chungah khan sualnak kha um ti loin kan taksa ah khan sualnak um cang. Na thinlung ah khan hi taksa thinlung thlarau a tuan ahcun khamhnak kan hmuh ahcun kan thinlung kha kan thlarau a thi caah sualnak nih a rak uk. Asinain khamhnak kan hmuh hnu si ahcun kan taksa tu kha a thi cang i kan thlarau a nung i kan thinlung ah khan Khrih kha a nung cang i kan thinlung kha kan sinak taktak cu a si. Lek hi taksa cu Paul hmun dang ahcun thlam ti bantuk ah khan a tahchunh. kan sinak kan um kan angki thuam bantuk sawh ah khan ata sun i hika kan sinak hi Satan nih hmunhma a rak laknak a bawi ṭhutdenh ah khan Khrih a ṭhu cang i cu cu kan sinak kan sining tak si Adam lio ah cun hika khan Satan a ṭhu caah zeitluk in thil ṭha kan tuah zong ah miṭha na si lo rengreng Zeitluk na fel zongah Pathian mithmuh ah khan sama sama bak kan si. Sinatein taksa kham kan si nu cu kan thlarau kha Pathian nih kan sinak kha kan nunhlun kha a kan theng cang caah a caan ah cun taksa in khan na tluk caan na sual caan zongah khan na sinak na sualnak taktak cu nangmah na si lo keimah ka si lo ti kha kan i fiang ah ka duh ngaimi si cucahcun ruamang an pariah hme pakhatnak ah timi cu Bible ca ka ṭial lo ca khan pakhat nih van kau piak van kau piak ta u law Rom a ngan par khat am hi a ngan pariat am hi pakhatnak ah ka van chim ko lai aral ka tuk sual ahcun ka bawm te u la a hmaan ko lai tek rua atu cu thiang thlarau he pehtlaihnak a ngei cangmi hna caah cun sual phawtnak a um ti lo tiah a ti Cucaah cun sualphawtnak thiang thlarau he kan i pehtlaih cang hnu ahcun sualphawtnak a um ti lo tiah ti i an sual ti lo tiah ti lo thiang thlarau he a peh cangmi cu an sual ti lo an palh ti lo an tlu ṭhan ti lo tiah ti lo sualphawtnak a um ti lo ti kha a timi ka si thiang thlarau he pehtlaihnak ahcun na tlu ṭhan kho men ko kan tlu ṭhan kho men ko lih bia zong kan chim kho ṭhan men ko sualnak a chikkhat te kan tlu ṭhan men ko na tein thlarau he kan pehtlaihnak ahcun sual phawtnak dantatnak kha phawt kanmah cungah khin ka si ti lo e sualnak man cu dantatnak cu zei mazat kan ing ko lai tin kan sinak taktak kha sual phawt a si ti lo cucaah cun sualphawt kan si ti lo timi hngalhnak nih khin Pathian lei ah kar ṭhawng chin in cak chin in a kan hlangter. Sualnak na tuah poah ka khamnak he a tlau rua. Tiphun in phuhrunnak le veilonak sual phuhrunnak na ngeih peng a si ahcun zeitik hmanh ah Pathian lei ah kar kan hlang kho lai lo. Pathian kan thinlung ah sualphawt ka si ti lo ti lungput kan ngeih tikah Pathian lei ah kar hlang khawh a kha a si. Cucaah cun kan tuahmi le kan sinak kha kan sinak kha kan tuahmi ah khan aa hngat lo timi kha ka chim duhmi kha a si. I khamhnak khamhnak na hmuh le hmuh lo hi zeitindah kan i theih khawh lai khamh ka si maw si lo ti hi zeitindah hngalh khawh a si lai ti si ahcun khamhnak a hmu le hmu lomi hngalh khawhnak or kanmah le kanmah zong i hngalh khawhnak ah aa ṭha ngai tiah ka ruahmi cu khamhnak a hmu cang a hmu rih lomi cu sualnak a tuah tikah khan Khrihfa upa nih an theih lo le mino upa nih pastor nih an theih lo le minung huai dang nih an theih lo ahcun a poi ti la lo sualnak a tuah tikah khan asinain khamhnak a hmu cangmi cu sualnak a tuah tikah thil ṭhalo a tuah tikah ahohmanh nih an theih lo zongah khan aa lawm kho ti lai lo. a kha kha tuah ṭhan kha duh ti lai lo a hohmanh nan theih lo zongah khan a hi cu a ṭha lo ti khan tuah duh ṭhannak le sual chirnak kha ngei lai sihmanhsehlaw khamhnak a hmu taktak rih lomi cu sualnak a tuah tikah li a chim tikah midang nih an theih lo a hlengh khawh hna zongah khan an theih lo mi nih an theih lo poah ahcun a poi a ti lai lo cucaah cun khakha khamh ka si taktak maw si taktak lo ti i hngalh i tahnak pakhat ahcun a ṭha ngai tiah ka ruah khamnak a hmu lomi cu mi nih an theih lo poh ahcun a poi ti lo i sinain kham taktakmi cu an va theih pat theih lo pek ah khan sualnak kha a tuah tik aa nuam kho ti lo a thinlung ah caktu a chunglei thiang thlarau nih khan Khrih thlarau nih khan a duh ti lo a amen kho ti lo tikah a nun aa nuam ti lo asinain taksa si ah khan cun a chunglei ah khan mawhchiattu le sualphawttu a duh lo tu kha um lo i kha ah khan a poi ti lo i kha ti khan a um peng ko sihmanhsehlaw khamnak a hmu taktak mi cu sualnak chungah khan aa nuam peng kho ti lo Rome ngan pariat a hme paruknak ah a timi cu nan lungthin cu minung sining nih a uk ahcun a phichuah cu thihnak a si nan lungthin cu thlarau nih a uk ahcun a phichuah cu nunnak le daihnak a si tiah a ti nan lungthin cu hika khan kan lungthin kan lungthin hi uk his ko cu ani cu taksa setan nih taksa hmang in a uk e thiang thlarau nih khan kan lungthin kha kan sinak taktak kha a uk i cucaah cun na taksa nih uk aan duh i na thlarau nih uk a duh ve na thinlung kha Cucaah cun nangmah nih zeidah na duh timi kha a biapi. Nangmah nih na duh deuhmi paoh kha uk ko lai. Na tak nangmah taksa nih taksa nih na thinlung kha uk a duh i thlarau nih nang, na thinlung kha uk a duh ve. Nangmah nih teh keimah nih teh zeidah kan duh ve timi kha nangmah duhnak nih khan kan nunnak cu a uk ko i vote kan pek piakmi paoh nih khan teinak kha a hmu. I Thiang Thlarau nih hika kan tuah tikah hin Thiang Thlarau nih khin kanmah duhnak tel loin hramhram in zeihmanh khi a kan tuahpiak lai lo. Nangmah duhnak tel loin Thiang Thlarau nih rian a ṭuan lai lo. Kanmah duhnak kanmah nih ana in ka ti lai maw? nangmah duhnak tel lo in biak na rak phan kho lai lo thiang thlarau nih an hruai kan ti zong ah khan na huam lo bak na duh lo bak ah cun an hruai fawn lai nangmah duhnak te in khan thiang thlarau nih lam an hruai e taksa zong nih hin setan zong nih hin zeidah sin nangmah duhnak kha nangmah vo kha a lak nasa zungzal nangmah nih kutkan ong piak lo nangmah nih vote na pek lo a si ahcun thiang thlarau zong nih kan nunnak oh, sorry Satan zong nih hin kan nunnak ah rian a ṭuan kho ve lo kanmah nih khan amah rianṭuannak plan ning ah khan kutka kan on piak i vote kan pek tikah thiang Satan zong nih khan kan nunnak kha uk kho i rian a ṭuan kho i cucaah cun ka chim duhmi cu taksa ram ah thlarau in a nungmi ka si a hnu plan ah khan van kal ṭhan u si law map ka suaimi tiah khan hnu deuh ah hika zawn te an zoh usih law thlarau ram cu vancungmi pathian khuachia khuavang an umnak si hika thlarau ram tika hin a ṭha lawng te si lo khuachia khuavang zong an um ve thlarau ram ah hin e thlarau ram si e taksa ram a si taksa ram cu kanmah nangmah keimah ti taksa pawl thil le ri pawl umnak kha si e cucacun hika hin taksa ram ah Khrih kan van i pehtlaih tikah kan thlarau in taksa ram ah thlarau minung kan si i thlarau ram ah taksa minung kan si fawn. Cucaah cun ram hnih bantuk ah a ummi kan si zumtu he i taksa ram ah thiang thlarau pehtlaihnak in khua a sami kan si i zumtu nih cun zeidah a si cun thiang thlarau kha kan pehtlaih i zum lotu tampi nih thlarau ram hi pehtlaihnak an ngei ve i khuachia khuavang ti bantuk ah khin pehtlaihnak kha an ngei kho an ngei ve khuachia khuavang zong hi thlarau in rian a ṭuanmi kha an si i cucaah cun daih hei ti camh hei ti bantuk phunphai zong khi khuachia khuavang rian ṭuannak chungin ṭhawnnak Khrih Pathian thlarau sinin khan si loin khuachia khuavang sinin pehtlaihnak ngei in rian an ṭuan ve i khatikhan zumlotu tampi nih thlarau ṭhalomi kha pehtlaihnak an ngei sihmanhsehlaw nang kannih zumtu kannih kan caah cun Pathian nih thiang thlarau kha a kan pek i amah thiang thlarau he pehtlai hi vawlei ah khan rian ṭuan dingmi kha kan si. I thlarau zong nih nika taksaram ah hin khuachia khuavang bawmhnak inn khin rian tampi ṭuan khawh a si i khuachia khuavang tal loin cun minung taksa nih thil tampi a tuah khawh lomi um ve bantukin hi vawlei cungah hin Bawipa sunparnak hi thlarau pennak hi hi vawlei ah kan tlangter khawh nak hnga ding cun amah thiang thlarau pehtlaihnak amah thlarau ṭhawnnak Pathian he pehtlaihnak kha kan ngaih a harnak kha van chim ka duhmi kha si Korinth ni angan panga am hi pakhatnak ah a timi cu Kannih kan umnak thlam a ti kan pum vawleicung vawleicung kan pum hi ṭheh a si tikah vancung ah khin kan umnak ding caah Pathian nih inn a kan pek lai ti kha kan hngalh. Cu inn cu amah Pathian nih a sakmi inn zungzal hmun dingmi inn cu a si tiah a ti. I hi vawlei kan pum cu thlam ah khin a tahchunh i thlam bantuk ah zungzal ca kha inn kan umnak ding inn ah khan a tahchunh i cucaah cun hi vawlei ah hin khual tlawngmi bantuk kan si i lo kal i thlam i a va riak sawhmi bantuk kan si i cucaah cun khual kan tlawnnak kan i chawhvahnak ah cun tampi kha ca ah khan rian kan va ṭuan lem lo hi ka ah hin zeitluk in dah a miak ka chuahpi khawh lai hi ram caah hin zeitluk in dah hlawh hlawh ka hmuh khawh lai ti caah khan khual kan tlawng ah kuli kan i Malaysia kal ah seh India Mizoram kal ah seh mi ro ram ah khan inn ṭha ṭha lo ṭha ṭha kan i zet lo e hi ka kan ṭuanmi vialte ka hi ka ram caah kan i tinhmi si bantukin hi vawlei taksa kan um lio hi kan um lio caan hi vawlei chaw le va vawlei minthannak vawlei ca lawng te ah khan si loin hi kan nun chung vawlei taksa kan um chung hi thlarau kan umnak chung caah i timh tuahnak caan kha bawipa nih khan a kan pekmi kha a si taksa ramah thlarau in an nungmi kan si caah taksa ca lawng i timhtuah si loin thlarau zungzal nunnak ca zong kha i timhtuah a herhmi kha a si. Khrih he kan i pehtlaih hlan ahcun kan thlarau a thi. Khrih he kan i pehtlaih hnu ahcun kan thin kan taksa a thi. Next slide kan va kal ṭhan law. Next. Next ah khan kal ṭhan rih. Next. Aw hi ka zawn te ah hin Adam a pakhatnak cu taksa thinlung thlarau in ser si kham kan hmuh ah hin taksa thinlung thlarau in Adam a ser ka sinak ding kha kan ngei lo cucaah cun hi ka zawn ah Khrih a rat ṭhan tikah cun hi kan taksa hrimhrim kan pum hrimhrim zong hi amah Khrih bantuk ah thleng a si te lai i kan taksa zong hi khamhnak tling kha hmu te lai. Khrih muisam kha kan keng te lai i amah kan taksa hrimhrim zong kha thawhter a si te lainak kha kan hmuh khawhmi kha a si. Hi cucah cun Pathian nih minung cu Adam muisam in keng Adam muisam in oh sorry Pathian nih Adam cu Khrih muisam Pathian muisam in ser a si ko nain sualnak ruangah kannih cu Adam muisam kan keng i cucaah cun hrinṭhannak kan hau i cu hrinṭhannak cu Jesuh Khrih kan zumhnak thawngin khan si i khamh kan si ahhin minung sinak tling kan ngei lo cheu thum ah cheu hnih lawng kan nung rih i Cucu tinchiang kan sa cun sik sik sik a si rih i hika zong ah sik sik tho rih a si ko natein Khrih nih a khamh cangmi deposit kan thinlung ah deposit a chia cang hamnak a kan chiah cang i cu ham ciami thiang thlarau a chung ah chiami cu a rat ṭhan tikah kan taksa zong cu thlennak ah amah Khrih pum bantukin thleng ṭhan a si lai i hika Pathian nih Adam a rak ser bantukin taksa thinlung thlarau in nunnak a hmuh bantuk tein Khrih a rat ṭhan tikah taksa, thinlung, thlarau, minung tling ah khan kan i chuah ṭhan te lai. Cucaah cun atu lio caan ah zeidah kan rian a si? Zeidah kan rian a si cun kan taksa kha kan taksa kha thah i nifatin tein Khrih muisam lawh chin lengmang ding kha kan rian a si. Khrih muisam nikhat hnu nikhat lawh chin lengmang i Khrih a rat ṭhan tikah cun amah Khrih bantuk in khan kan si ti lai i amah Khrih bantuk in Pathian nih Adam kha amah muisam keng a si bantukin Khrih a rat ṭhan tikah nangmah le keimah zong taksa thinlung thlarau in Khrih nih amah muisam ah khan a kan ser lainak kha kan i ruahchanmi i Baibal nih biakam bia a kan kamhmi kha a si. Le Genesis in Malakhi tiang kan zoh si ahcun a fawinak cun Adam ci thlah hei ti ko si Adam ci kor kan si i zei in dah mah le khi khi a dong ti si ahcun a donghnak Bible caang khi va zoh law vaap khi va zoh u sih law chiat sernak in a dong i Jesuh Khrih cithlah cu biakam thar in aa thok hoi ti ko u sih zumhnak a ngeimi kan zo i ma ma tha sorry ma thai ti cu biathlam chung kan zoh si ahcun biathlam ngan kul le hnih a hme pathumnak si ahcun chiat sernak kha a dong tiah te Jesuh Khrih zumhmi hna cah cun chiatserhnak kha a dong. Adam cithlah cu a donghnak kha chiatserhnak in a dong i Khrih a zummi, Khrih cithlah, Khrih a hrin ṭhanmi cu hna cah cun chiatserhnak kha a dong. A van i theithiam ko te, Adam cithlah cu chiatserhnak in an dong. Natin Khrih zummi cu an chiatserhnak kha a dongnak kha a si. Cucahcun kannih cio zong Ah, Adam muisam in chuak si ko hmanh usih law Khrih ah hrin ṭhan kan si cucaah cu nifatin tein Khrih muisam lawh chin lengmang Khrih lawh chin lengmang i amah Khrih bantuk si ding kha Pathian nih kan tinhpiakmi si i cu sinak tu cu amah Khrih a ṭhan tik lawnglawng ah a zummi vialte kha pek kan si lai Khrih a zummi hna caah cun chiatserhnak Adam in chiatserhnak vialte kha donghnak a phan cang timi te kha tu zing ah thawngṭha an ruahmi sehlaw kan zate ca bawipa nih thluachuahnak kan pekpiak ko seh